Biz häzir syýahatymyzyň dowamynda Stawropol ýaýlasynda ýerleşýäs, ýagny türkmen obalarynyň birinde. Bu ajaýyp ýaýladan ýerli adamlaryň meşgurlanýan käri bilen gyzyklanmamyz mümkinçilik berýär. Ýagny bul obada ýaşaýan adamlar ömrüni daýhançylyk we maldarçylyk bilen geçirýärler. Häzirki wagtda-da bugdaý ekmek boýunça ýokary hasylly ýerleriň biri hasaplanýan Stawropoldaky türkmen obalary. Ine bu ýerde atlary ýetişdirmekde-de, alabaýlary ýetişdirmekde-de ýerli ýaşaýjylar uly işler alyp barýarlar. Umuman näme syn edýän atyňyzyň ady Ýyldyz. Ol ýagny şu obanyň göz guwanjy diýip hasap etse bolar. Toý tutulsa, baýram tutulsa hökman şul atsyz baýramçylyklar geçenok diýip aýdyp berýärler. Umuman oba aýlanamyzda birnäçe ýerli ýaşaýjylaryň bir ahalteke atyna-da gyzyklanýandyklaryny gördük. Ýagny alabaýlara-da bir alabaýlaram ýetişdirýändiklerini gördük. Umuman ýerli adamlar, Stawropolda ýaşaýan türkmenler ahalteke bedewini söýýärler. Hem-de oba hojalyk işleri bilen meşgullanyp, ömrüni daýhançylyga bagyş eden adamlar bu ýerde ýaşaýan türkmenler.

Ýedi ýola sawyryp, çaý ýagşy düşer ýaly. Güýçli bolar ýaly çaý. Indi çaýymyz gaýnady, indi süýt guýjus. Özi bagy bag ýürin üzüldi.

Dadyň Stawropol Türkmeniň çaýyn. Nebis häzir Stawropol Türkmenleriň maşgalasynda myhmançylykda elbetde ýaňy ýaşulylar bilen söhbetdeş bolduk. Ne zenanlar şu ýerde gadymdan gelýän Stawropolda adat bolan ýagny süýtli çaý taýýarlaýan ekenler elbetde taýýarlanyşyny size görkezdiler zenanlarymyz. Saýahadymyz arkaly hem tomaşa eden bolsaň gerek. Ýöne şeýle bir sowal bar, elbetde Türkmenistan döwletimiziň çäklerinde-de süýtli gara çaý taýýarlanýar. Ýöne bularda taýýarlanyş usuly düýbünden başgaça eken. Bizem gördük, tomaşa etdik welin, çaýa duz, garawurç, ýene-de hozuň külkesi, imbir atylýan eken. Şol sanda-da ýene-de bir tagam beriji birnäçe goşundylaram goşulýan eken, gördük diýseň geň täsin. Ýakma meni, ýakma janym, aman gül. Ine mähriban tomaşaçylar, stawropolly adamlar şular ýaly çaý içýärler. Elbetde, Stawropolda ýaşaýan türkmenleriň ata-babalaryndan Geçip gelýän şu süýtli çaý häzirki güne çenli taýýarlanýar, toýlarynda, baýramlarynda. Elbetde, hany bu çaýdan dadyp göreliň, nähili tagamma. Çaýyň bir aýratyn tagam berijili yslary bar. Ýöne aýtmak isleýän zadymyz, käbir adam nahar iýende-de ýa bolmasa-da işdäaçar iýende-de Duzly iýmän halaýar, ýa bolmasa-da duzsyzrak iýmän halaýar. Elbetde, bu çaý duzlyrak gelýär biz üçin, sebäbi biz bizde çaýa duz atylyp içilmeýär. Ýöne bularda elbetde ýerli ýerleýiş şerti boýunça şular ýaly bolmagy mümkin, ýöne aýratyn bir tagam beriji täsiri bar. Sag boluň Bizi sylap geleniňize. Sag boluň, size-de üstünlikler arzuw edýäs, janyňyz sag bolsun! Sag boluň! Biz syýahatymyzyň dowamynda Stawropola aýlanamyzda ýaşaýan türkmenleriň ählisiniň agzybirligi, şu ýerde myhmansöýerligini gördük hem-de işeňňirligini gördük. Häzirem biz size bir şeýle bir garaşylmadyk sowgat taýýarladyk. Türkmen milli aýdymlaryny ýerine ýetirýän zenan biziň ýanymyzda häzir, geliň gowusy onuň bilen söhbetdeş bolalyň, aýdyp berjek zatlaryny diňläliň. Edilbaý obasyndan Sawartatoý Rejepo size aýdym aýyp berjek. Stawropol çöllerinden çöllerinden Türkmenler raýonyndan raýonyndan Atamyzdan babamyzdan Edilbaý agyl obamyzdan Size salam size salam eziz gardaşlar Atamyzdan, babamyzdan. Stawropol ülkesinde ýaşaýan türkmenler sungata, esasanam aýdym-saza höwesmen ýaşlar, ulular diýseň köp. Bularyň döredijiliginiň esasy özeni Türkmenistan Watanymyza bolan söýgi, buýsanç düzýär. Stawropol ülkesinde bolup bu zatlary gözüň bilen synlamak diýseň tolgundyryjy. Saçyň ýel oýnanda tumar ýanarlar,

Köp sag boluň, owazyňyz belentden belende ýaňlansyn, gowy aýdymlar aýdýan ekeniňiz, elbetde türkmen halkymyza mahsus bolan aýdymlaryň biri, elmydama janyňyz sag bolsun. Türkmenistan watanymyza salam.